Il-programm tal-lum ġie miġjub lilkom minn. Xejn, għat-tielet darba. Heinz Ketchup. Doc Martens.
Eh, Divan Terikis. U it-taxi driver ta' Uber illi wasalna d-dar wara neri fil-ħirba u nofs ta' filgħodu. U fuq il-programm tal-lum ser niddiskutu Paroli fil-vojt, is-sixth form u aktar paroli fil-vojt. Shout out partikolari li taxi driver li wassalna d-dar wara nerv fl-erba' u nofs ta' filgħodu l bilaħt lura, this wouldn't be possible without you shorty.

Imma vera ħaqna. You have one job in this entire podcast. I have many jobs in this podcast, ma nibdewx for your information. Għax jina mara li tilbes ħafna people differenti. Eh, and evidently not one top that covers ma jiġini.
Għax kull t-shirt, waqt li nkun nirrekordjaw. Jina nkun fl-indoor clothing tiegħi u my concept of indoor clothing huwa vest li litteralment qas jgħattili żejża' waħda mġeddma. U jien Girl, noqgħod da xejn mhu reclined. jgħatti. Inti Like, taf il ehm, paint me like one of your French girls, picture, pic, pic, picture that, picture that. Imma flok qiegħda totalment għarwiena libsa naqra like booty taf shorts. il-pittura La Maja Desnuda? dik jiena. Jien għamilt referenza ħafna iktar aċċessibbli għal poplu. Imma jien għamilt referenza. nuda. ħafna iktar.
Ok, miss, I've traveled around the world and I've studied many things in my life. Mhijiex pittura mhux magħrufa, right? Ma nafx, forsi jekk torjien inkun rajta, ma

Io ablo. Io ablo espanol. I love Italian.
Anyway, rebbieħa rebbieħa, pranzu tiġieġa. Dik il-verżjoni tiegħi ta' winner winner chicken dinner. Eh, kif ngħidu rebbieħa bl-Ispanjol? Ganadora, Vincetrice, Vincetrice.
Tapas, pollo. You can do whatever you like. Biex tkunu, biex intukom naqa kontest, l-lum l-ewel darba. Aħna rridu rekordjaw in 5 seconds. Aha, u l-lum l-ewel darba jien rekordjaw daqsek mini, like I really got up on a Sunday. Woke up, got, got dressed.
Got dripped.
And made my way straight to the studio, girl. For a recording session. Girl. Girl. Hija, ehm, jiena ħa nsiefer in five seconds fuq xogħol, so dar episodju jeħtieġ li jiġi rrekordjat. Fil-fatt waqt li jkun fuq l-ajruplan ħa nkunu għadna nirrekordjaw it this rate. Eżatt, jien fuq l-ajruplan probabbli ħa noqgħod nedditja għax irridu jkun lest. The grind never stops. Eżatt.
Ma nistax insiefer.
Kurt u the soundboard għandhom love-hate relationship. Jien għandi bżonn xi referenzi, għandi bżonn stampi bħala referenza, għax jien billi nikteb shade, light fart, shock, cheer, buh, ħdejn xulxin, moħħi ma jilħaqx jirreġistra.
jirreġistra Rrid nara visual cue jiena tarbija. Mela biddilhom, għamilhom emojis. Idea tajba.
Naf, ikollha ħafna minnhom dawk. Per eżempju,
Kompli. Per eżempju dil-poddata. Kemm ħelwa dik il-ġizrana li għandek. Minn fejn xtrajta jidilna? Minn ħanut. Indulgeus, Sara ta' dama, għidilna.
Jiena m'għandix kumment. M'għandix kummenti.
So, ħad ikkummenta jiena minn flok. Wara sekk. M'għandek l-ebda dritt tikxif lil borom ebda. Għamel is-soundboard tal-borom. Għamel. Le. F'dan il-kontest partikolari, you had one job, ok?
Iva.
Jien għandi dritt nitkellem fuq dan għaliex inti iġġudikajtni ħafna meta xrajt minn fuq il-website Għaliex- that shall not be named. Għaliex jiena kont nimmaġina qabda tfal Ċiniżi jibku u jissnotjaw like t- bid-drip snot ħierġa ma U kiddumhom. probabbli hekk ġara biex għamlu Eh, l-ħwejjeġ fil-fatt tiegħek ukoll. wasalli l-pakkett Friday u Friday kelli bżonn nilbes wieħed mill-oġġetti għal nerve. U like, kelli jkolli konverżazzjoni fihom li kellha tikkonvinċini li it's gonna be ok jekk nilbes il-flokk mingħajr ma naħslu għax m'hemmx child's tears and snot imdelkin miegħu. Qed nidħaq, imma mhux suppost nidħaq. Jiena kont qed qabel ma ġejt kont qed naqra artiklu dwar kif il-komunità ta' thrifting Malta Vera qaddejja ġmiela u mbagħad aħna hemmhekk nordnaw l-imbarazz u noqgħdu noqtlu t-tfal. M'aħniex qed noqtlu t-tfal naħseb jien. Look, I have two things to say. Say them. Onestament Shein issa tant sar popolari mad-dinja u tant kien hemm awareness u shade mitfugħ għalih li they employ child labour li I honestly think it's not the case anymore. Jien ma nafx, ġenwinament ma nafx nikkummenta li ħa ngħid hu żgur illi irrispettivament nixtrix minn Shein jew le, jiena mbagħad xorta waħda mmur Tinie u mmur Bershka u Zara u Pull and Bear. U listen, naf li forsi fuq mhux skala daqshekk enormi daqs fejn wasal Shein, imma xorta waħda huma fast fashion, so the consumerism is consumerisming. And I'm not proud of making these purchases, 'cause like.

really nice. So I guess ma tridu naraw kemm ħajdumu mbagħad eventwalment. In the long run, but in any case, like jekk tixxi t-shirt minn Pull and Bear for almost 20 euros illum il-ġurnata jew l-istess t-shirt minn Shein għal 5 euros, xorta wara ħasla jew tnej ta' Pull and Bear mussieqpa tal-istess. That's very true. I guess ukoll minnaħa l-oħra mbagħad forsi jekk ikunu naqa' ola disinċentiv ma xbat mhm. noqgħodx ton fuq ġidek fuq wis imbarazz milli kollok. Dike, I mean, I do, I do uh, do that, like when I shop, I used to thrift a lot, imma x'kien jiġri like for a cheaper price and for me to buy stuff like second hand, kont nispiċċa mbagħad baffariet li tuġa użati fej il-kwalità tiġa deteriorat. Mhm. So wara ftit ħajkolli nirreplaceja anyway, so l-oġġett ħajkollu bżonn jintrema anyway. Ija. You know what I mean?
So I've started trying to buy like one or two items that are wearable a lot, like li ħa tilbishom ħafna għax tista' tqabbilhom ma' bosta affarijiet differenti for a higher price bit-tama li iservuni iktar in terms of quality. However, I have also had my

frekwentament daqs kemm kont nilbes il-boots, il-boots litteralment inqasamli b'tali mod that I could see my socks through, like I had a hole in the leather. Ija, jien għandi esperjenza opposta għax jiena l-ewwel dogs li kont xtrajt kienu qishom boots u qed ngħidlek kważi seba' tmien snin issa U qed ngħidlek, I mean, they're still kicking. Iva, veru. Il-kwalità tagħhom partikolari perfetta, imma mbagħad xi sentejn ilu xtrajt iż-żarbun, allura m'għandux dik qisha it-tromba. It-tromba. U l-kwalità, ġilda ta' vera suppost, imma qed ngħidlek, u saħansitra qatt nixtri dak il-kit biex toqgħod tieħu ħsiebha wkoll. Imma qed ngħidlek, Għamilha agħar, speċi wara xi tliet xhur diġà beda jitkemmex u x'naf jiena u jitqaxxar. U issa anke f'dak il-żarbun li għandi, id-docs, għandi issa toqba vera żgħira fejn nista' nara l-kalzetti. U speċi biex wara sentejk ġew hekk, Madonna! Jiena naħseb li kien hemm għax jiena sentej ilu wkoll xrajtu tiegħi. Jiena xrajtu. Wilbert kellu l-istess esperjenza. Jiena xrajtu twenty twenty, Le, jiena xtrejtu 2019 switching into 2020 eżatt qabel faqset il-Covid. Jiena 21.
So, u jiena naħseb li f'dawk is-sentejn kellhom bad batch of leather għaliex. Sentejn sħaħ.
Kont qed nitkellem ma' ħabiba tiegħi u qaltli li l-ħabib tagħha kien xtrah online naħseb fl-istess żmien u Ġralu l-istess and when he complained because he had bought it from the official Din website, esperjenza universali, it Eħe. seems like. em, kienu qalulu li they're really sorry but they had a bad batch of leather. Issa oqgħod b'dik l-apoloġija għax inti xorta tkun infaqt 200 euros fuq boots. But in Dak general kien xi like, 100 u xi ħaġa, to be Every- fair. Xorta għali.
everyone else I know who buys Doctor Martens has had this really good experience when, where they've lasted them like years, even decades, you know what I mean? So I don't know. Bħalissa I am on the lookout for a pair of good boots, I was trying to source them locally, anka jekk ġodda mhux second hand, għax we go for buying online għax nemmnu li ħa nixtru xi ħaġa tad-ditta u tkun ta' kwalità aħjar meta mhux neċessarjament dejjem it's the case. U żarbun partikolari vera jkolli bżonn nilbsu, nippruvah ftit żgħira qabel ma nixtrih. Eżattament, dik ukoll naqbel miegħek.
Anka wkoll ħabba d-daqs għax ngħid ok, tipikament ngħid li jiena 43 imma ġieli 43, xi nies għandhom konċepiment differenti ta' 43. Ta' xinu 43.
Eżat, it really depends on the branding as well, like I think not everyone has the exact same sizing patterns and whatever. Ma nafx, jina unbat għandi question mark oħra dwar il-destin ta' Dr. Martin's Boots tijaj, għax jina tant rittom li kont mort nishtrijom minn ħanut lokali li they, they are resellers, certified resellers of the, of the product. Mm -hmm. U ma kellhomx is-sajz tiegħi, jiena s-sajz tiegħi propja 38.5, meta nixxi żarbun li jkun 39, it's already a bit loose in my feet. Dak id-decimal place u importanti. Eħe, u jiena x'għamilt xajtu 41 għax kellu dak is-sajz biss u vera rittu and I was like okay nagħmillu insole and it will work girlie, It did not work, girly. Ehm, kien vera lus, but then it... Jien ma nistax nikġudika għax jiena mirta eżattament l-istess ħaġa, jiena vera rrid dak qed taraħ qudiemek da żarbun. da My tal-fidda.
zarbun! Yeah, eħe, my żarbun ordnajtu xi 44 wide. Għax għan kellhom normal option fuq ASOS u U l-wide. u l-wide u dak kien l-unika wieħed li- li kien għadu in stock u jiena kelli Dak eżattament Dr. l-istess. Martens, ġifieri. Le, dak just żarbun kwalunkwe, imma speċi Xtrajtu għax ridtu b'passjoni. Mbagħad wasal and I was like, this might work girl, lbistu. This won't work girl. Cinderella moment denied. Verament, jiena m'iniex sejjer il-ballu. Dak iż-żarbun mhuwiex tiegħi. U insomma, u issa ġust naqa' nkalzat għax vera nixtieq nilbsu. Jien m'għandniex it-tip li noqgħod nibgħat l-imbarazz lura, so ġust ħa jibqa' hawnhekk. Imma rrid nsib xi tip ta' soluzzjoni man għax vera rrid nilbsu. U m'għandux, ma tistax, sorry, waqaftek, imma dan Mandux il- eh, ma sax eh, taqflu bil-lat, sax eh, jisu slipper. So, what now? Ija, men, fil-fat per eżempju, zraben jena unless I'm buying a brand where I've already tried the size and I know that if I buy it again it's the same brand so size ħajġini, um, I don't buy shoes online normally. When I did, I always had like negative experiences, jew ma jkunx eżatt kif immaġinajtu online, per eżempju l-kulur ikun naqqa differenti, most recently I bought a pair of Adidas sneakers bħala shoes, that was my most recent shoe purchase online, don't get me wrong I love the sneakers, they're really cool, pero meta xrajthom online il-kulur deher iktar qisu that beigey brown li jkun kważi jxaqleb lejn il-grease, and then when it came in the mail it was like Cafe latte, meta tagħmel kafe u tħaltu bil-kafe, aw bil-ħalib. Kafe, more kafe. Double kafe.
Um, so the color was different. Um, but luckily then it was a brand l-Adidas li għamlu bil-.5. So it's like you win some, you lose some. Imma kemm il-darba xrajt zarbun u koll u ma kienx Allavolja xtrajt is-size li minn għalija kien is-size tiegħi, ma kienx is-size tiegħi u mbagħad. Ara, jien ħafna mill-imbarazz li sirt nixtri minn fuq ASOS. Eħe, anka jien.
Predominantly minn hemm meta nixtri online, minn hemm nixtri. Eżatt, u anka anka l-żraben ġieli ppruvajt minn hemmhekk. Nine times out of ten it's a hit. Ikun tajjeb. Għax insib is-size tiegħi u s-soltu jkunu pjuttost like affidabbli għas-sizes, imma f'dal-każ just inzertajt naqa' miss moment, Ehem. pero per eżempju anka dak il dak it-tkaken li ġie lbist tal-nerv, veru Dawk jiġuni minn ASOS. perfettament, hija minn ASOS, jiġuni perfettament, u onestament given li takkuna veru komdi. Mhm. Jiġifieri, I no mean, complaints there. il-bieraħ tlura you survived kemm domna hemm, kemm erba' ħames sigħat bit-takkuna u ma smajtekx teqred darba. Ara, fil-bidu I was like, ok, we can survive the night. meta daqqew it-tlieta I was like internament din ma vverbalizzajthiex imma internament I was like jiena irrid nifga għax ħi saqajja kienu ħa jisplodu. Inti għax ma nżajtx ħafi.
Joseph brought a, Minix dik a it-tip change ta' of girl. shoes. Jiena kont se ngħidlek Jien qabel minix tlaqna. girl minix imma- ħaqgħod inġorr.
Ija dik hi, man. Sarbun miegħi.
U like, Aktar u aktar jekk m'għandix karozza għax mod ieħor kieku kelli karozza. eżatt. Imma la ma nsuqx speċi fih ħa nġorrhom. Naqa' like ta' tip għal nerve għax jiena meta ġieli mmur events u speċjalment fix-xitwa jkollok ġakketta li sintendi jew coat li sintendi mhux se toqgħod bih ġewwa u vera vera napprezza meta jkun hemm cloak room u servizz ta' like jien ħa ntik dal-biljett ħa nagħmel il-biljett mal-coat tiegħek at the end when you're planning on leaving tista' tiġi tiġbor għax it's really unsafe then to just leave your shit lying around jiena like I was at a party once u serquli l-ġakketta li kelli kont qed ngħix barra it was my only like thick and warm enough jacket and it was stolen at a party Barra li fieqa kelli l-earphones, so anka l-earphones telqu magħha. So that was a bit frustrating. So like pro tip to the organizers li kieku tkunu tistgħu issibu like post fej we could safely store our cloaks and stuff now. Our cloaks. Our cloaks and man, manti, man, kif tajt mant? bil-mantle, cape.
Cape. Our, Our capes.
cloaks and capes.
Issa li naqilbu għax-xitwa. Well, I see that. Hello from winter in Malta. Um, onestament, id-dea. Kiara be like, I am. Hello from winter in Malta. Il-fat li jett niprofa nisforza temp jaqleb billi nilbes flok bil-kmim. Imma men, literalment din fuq l-adba ta' novembru. U għada tajba barra u nora u wara ħames sekondi. Xorti, I'ma tell you this once, you the You're not the warmest. illest, ok? Em, Jiena nixtieq issa x-xitwa b'ħerqa. em, U m'għandix flus biex insiefer at the moment u mmur xi mkien fejn il-klima naqra iktar kiesħa. Mhux U in tiġi any miegħi case, fil-bagalja in any Brussell. case, man, it's depressing then to come back to the heat. Is-sena l-oħra meta mort l-Olanda f'Ottubru, Il-fatt li biex nilħaq il-flajt l-Olanda kien kmieni kelli nilbes layers ta' tights u imbarazz taħt il-ħwejjeġ to be warm enough. And then we landed in Malta u kont qed inħossni snirfis ġo forn. Verament.
Verament u mhijiex vibe man u very depressing. Jien l-aħħar darba li mort Strasburgu inzertajt mewġa ta' kesħa u tipikament ma kienx mhux suppost ikun daqshekk bard għax is-soltu hemmhekk daż-żmien ikun xi ten to fifteen Dik So it's il-ġimgħa not niżlet. unbearable. Le, le, dik pjuttost tolerabbli, imma jiena nzertajtha qisu zero to five it-temperatura and I was like, um, I love winter wonderland. U għall-inqas Walking in a kelli- winter wonderland.
Verament, għall-inqas kelli tipo turtleneck u xi ħwejjeġ li stajt nilbes taħtu, imma xorta, like, kont f'dik it-temperatura. Wasalt lura Malta, 27! No girl.
Hello! Amen.
Hello!
Ma nivvajbjax. Ma nivvajbjax lanqas jien, man, u it's like. U jiena sirt napprezza s-sajf. Is-sajf sirt napprezzah sa ċertu punt. Imma mbagħad too much, girl. Like, imma too much is too much.
All right, dis-sena s-sajf vera qaleb tard, to be fair. Hija vera, imma honest, anke niftakar, like, di vera baqgħet f'moħħi l-ewwel sena, ma nafx ġieli semmejtha fuq il-podcast, imma l-ewwel sena li tal-junior college niftakar jiena bqajt liebes eh, kmiem qosra sa Diċembru. Ija. U baqgħet ittimbrata ġo moħħi għax bdejt ngħid Diċembru Ija, jiena il-milied niftakar wasal.
20 2020 naqilbu għal 2021 em, kont qed ngħin lil sieħbi bi proġett eh, tal-film u konna il-belt qed nagħmlu filming f'Diċembru da kien u konna b't-shirt u konna komdi. Like there was that light fresh breeze li tuħu pjaċir biha. in a t-shirt in December. F'Novembru konna qed immorru l-baħar. Girl. Which is a slay għax imbagħad ma tkunx dik is-sħana tremenda bħalma tkun fil-qella tas-sajf. Le għal daqshekk veru hu, imma tipo għandi gwardarobba sħiħa mimlija ħudies u lbies komdu li jiena vera just irrid nitgezzez bihom, man. U anke pereżempju ċertu ġgieget, jien meta ġieli għext barra minn Malta, kelli nixtri ġakketta waqt li kont hemm għax il-ġgieget li kont tellajt miegħi they simply weren't warm enough. Eh, u mbagħad kif tiġi lura Malta and you never wear them. Għax hawn Malta fix-xitwa ġieli anke jekk toħroġ b'hoodie biss, jekk tilbes t-shirt jew long sleeve taħtu ħa tkun komdu. U dik tiġrili ħafna, il-problema, ix-xafra taqta' miż-żewġ naħat bħalma jgħidu għax jiena mbagħad nibda ngħid Ok, nara it-temperatura barra, ngħid qawwija nista' nilbes xi affarijiet nilbes Malta, immur hemmhekk I'm like umm Le.
Ice age moment. Le. U hekk ġrali wkoll Strasburgu, me trying to fend off zero degree weather with a basic ass turtle neck minn fuq ASOS. Ija. No, the the cold was beating my ass. Ija.
Yeah.
Well, let's, shall we move on then? We can move on.
Illum ħa nitkellmu, drum roll please.
M'għandix drum roll sound effect. Is-sixth form!
Applaws, agħmel applaws. Il-fatt li rrid noqgħod niggwidak biex tagħmel is-soundboard sounds. Skużi ta, inti mhux tiggwida, inti tagħti ordni qed li agħmel l-applaws. Ġib ħa nagħmilha jien is-soundboard illum għax jiena qatt ma nagħmel is-soundboard. Happy birthday.
Thank you. U issa ħa nħallukom biex ngħaddu għal sezzjoni li jmiss.

I have never had soundboard rights. Sorry, inti qatt ma tlabtni. For as long. Le, le, le, le, stenna waħda.
Jien hemm għalfejn nitolbok meta nġibu l-guests naqbdu ntuhilhom is-soundboard, ma joqogħdux jitolbuna. Imma aħna ngħixu meta nkunu ma' xulxin, aħna ngħixu f'pajjiż komunista. Divorzju!
Le, le, le, le, mhux divorzju għax ħa ngħidlek xi ħaġa, jiena wow! Jiena nżomm is-soundboard tipikament taħt il-microphone, jiġifieri min ikollu aptit jagħfas l-imbarazz, all right? Jafasa, U inti s-sortu taqbad u tħalli f'idejja, għax inti wkoll għandek ċertu inkompetenzi fejn fejn jidħol l-għażla tal-ħsejjes. Qtiltni biżżejjed, immassakrajtni. Kuntenta b'għemilek. Il-fatt li you shoot somebody five times and they're still talking, bitch. Int qisek

We're both fluent. Aħna t-tnejn fluwenti f'Simlish u Sizaniż. Issa ħa nqażżuha. M'aħniex ħa npoġġu sound effect kull ħames sekond. Eh, eh, eh. Vera ħadem. Girl,

għatfall minn ix Biex jaħslu idejhom għal nies verament osra.
Id-diversità u l-inklusività. Amazing.
Jien hekk kont naħseb meta kont żgħira li huwa like Emmini toilet. Emmini, le, emmini sink, għal-atfall. Xnixtiq narak issa reazzjoni li kellek meta skoprejt li dan verament għal-warrani. I was like, Kif suppost tagħmel ġifi tpoġġi fuq u taħsel sormok? Jien qatt ma żajt bidej, ma jien naħseb jew like eh, toqgħod naqa kokka moment. Eh, ma nafx Levitating Dua Lipa. Jew dik, jew ma nafx suppost tpoġġix mal-ġnub. Ma nafx.
em, Min qatt eh, uża Min- bidej jekk jogħġbok tina review Eżatt. għax aħna m'għandniex esperjenza. Kif tuża bidel?
Leave your suggestions in the comments. Aħna għandna bidej fil-kamra tal-banju ma jaħdem għax Dak il-bidej għatem biex ipoġġi ruħu fih Robin. Aw jew Robert. Diffiċli għal. Eħe men, qed imbagħad biex nitkellem. I've just woken up. I should be fresher. Bħalissa kważi l-ħdax neqsin kwart, jiġifieri l-ġurnata suppost bdiet. Imma moħħna għadu qed jagħmel hekk. Hija l-bidja tagħna litteralment hija s-sodda ta' Robin. U tokkupah perfettament, jiġifieri vera jħobb joqgħod fiha. Jiena naħseb qatt ma kelli bathroom li kelli bidet fiha. Ħsibtek qed tgħid qatt ma kelli bathroom full stop. Period. I pee outdoors. Jiena nagħmel pipì fis-cesspit. Li hija xiex. Il-kamra tiegħi. Il-kamra tiegħek slejma. Hija ma hija naqa' cesspit, let's be real. You said it, not me.
Eh, u int qbilt miegħi, kemm għandek wiċċek ma jistħix! Naqbel miegħek, two things can be true at once, il-kamra tiegħek hija sespit imma wkoll hija slay. Slay pit. Slay pit.
Sles pit. Slit.
Anyway, illum mhux ħan nitkellmu fuq is-sespit. Illum ħan nitkellmu dwar is-sixth form. Let's be honest. Well, we, listen, letter code. We were on to something over there, okay?
Verament. Jiena l-introduzzjoni tiegħi Ma tiftakarix għax l-iPad għada fideja. Iqaf, ħan improvizza, ħan uża l-acting skills ta' masquerade. Well, ħanejt, jiena xtaħt niftaħ. Bil-fatt li jiena meta tal six form kont xtrajt dan il-2D cartoon bag. Illi. It is a passion. Li kiku rajtu.
Ġa minn slender tiegħu. Ara, Jiena ħa niftaħ poll wara li joħroġ dan l-episodju u ħa nistaqsi l-udjenza x'taħseb dwar dan l-imbierek basket għax nixtieq nara l-opinjoni tan-nies. Catriona u Kirsty jekk qegħdin jisimgħu dan l-imbierek episodju diġà tfewlu probabbli għax dak il-cartoon bag il-bruda li jqabbadhom huwa inkonċepibbli. Look, let me tell you something. Il-kunċett huwa interessanti. Biex nagħtikom kuntest biex nipprova nivviżwalizza dal-basket f'moħħkom. I mean, basket li qisu bil-2D cartoon style, allura meta tarah mill-bogħod qisu jagħtik l-illusion li huwa, well, 2D mhux 3D. Wow, can you believe? I can't believe it's not 2D. Imma jekk niddescrivi it doesn't do it justice, rrid nagħmel irtratt. Mbagħad intom jew ħa tgħiduli wow, jew ħa tgħiduli Eżatt.
Look, I get it though għax f'dak iż-żmien vera kien popolari, like dak iż-żmien kienu bdew jitfaċċaw l-ads fuq kull fejn iddawwar wiċċek fuq l-internet u l-ads kollha li kont nara f'dak il-perjodu ta' ħajti. And they were beating my ass għax jiena kont vittma prima klassi. Kienu vera like abusive and assaulting man, it's like jekk ma tixtrix dan il-basket ħa nidhirlek fil-ħolm tiegħek.
Eżatt, litteralment. Il-fatt li minn seba' mili bogħod irnexxielek tħaddem is-soundboard and when it's in your hands. And yet meta rmittulek ma' sormi. Eżatt, bagħti.
Well, Anyways. I guess that speaks to my flexibility. Jiena l-esperjenza ta' sixth form tiegħi kienet interessanti, cause I committed the ultimate betrayal. Eh, oh, right, eħe. Li mort minn sana Luigi għal Della Sal. Cue the boo sound effect. Meta tkun fi Twilight u minn werewolf issir vampire, that's the vibe. I love uh, Edward Cullen. I love a good metaphor.
Iva. Um, look, to be honest, Edward was always sexier than Jacob, so it would only make sense to switch from the werewolves well, to the vampiric. Well, dak huwa fatta, imma Twilight imbagħad li għana assoċjaħ ma' sekondarja. Again, so...
eħe, dika kienet il-fazi fej għal xi raġuni people in my classroom were feeling smart, għax kienu jiftħu l-ktieb li suppost konna nużaw fil-klassi. Eh, u jżommu Twilight u d-dim. Alla, sorta kien qed jaqraw. Ija girl, imma dak il-ktib ta' Twilight kien fih daqs briksa, you really think the teacher is not on you? Who are you fooling?
Verament.
Le, jina sixth form, vera moment, ma nafx, jina nirromantiċizzaħ iżejjed ġo moħi, ma nafx għala. Speċi anka, jina l-ideja li nitkellmu fuq sixth form ġiet mill-fat li issa li il-play li nikteb ma' ma' Alex, shout out lil Alex. Shout out lil Alex! Yeah!
Um, Il-plejat nikbu fl-imkien li ħad ittella minn Teatru Malta hija bażata fil-fatt fis-sixth form. Issa aħna ddeċidejna fuq hekk peress li, you know, it-tema hija li nindirizzaw xi ħaġa żgħażagħ. Imma qisna mal-ewwel grafitajna lejn sixth form għax għandna ċertu faxxnu lejn da żmien. Isu like iż-żmien fejn bdejt nagħmel ħafna affarijiet għall-ewwel darba, like kont openly gay, Stajt nilbes dak tritt, anka like bdejt nesplora s-sessualità tiegħi, kont f'pento għall-ewwel darba li waħda minn isbaħ esperjenzi u memorji li għandi. So vera nassoċja mumenti sbieħ mas-sixth form. Ma wkoll naħseb għax inqabblu mas-sekondarja, u s-sekondarja nqabblu mal-agħar żmien ta' ħajti mbagħad. Le, jiena jiena s-sekondarja vera kien żmien sabiħ, jiena speċjalment, look, I'm not saying that I wasn't picked on jew ma kien hemmx mumenti. Le, le, fair enough, imma.
Imma especially after minn form three 'l fuq, our year became really, really connected. Like, nemmen li anka jekk kellna kulħadd kellu l-klikek tiegħu u hekk, everyone was friends. Anka jekk kien hemm nies li fil-klassi forsi kollu li you know bil-batti bekki jew jaqdu ma' xulxin, everyone was on, a, on good terms. Il-vibes kienu Ma kellix okay. hatred bejnietna and that really intensified itself in Form 5 fej meta realizzajna wow, this is our last year together u mbagħad ħa ngħaddu minn dil-bidla radikali fej dawn in-nies li ilna narawhom kuljum, jien għal sitt snin għax dħalt fil-Grade Six fis-sekond fl-iskola fejn kont immur imma ħaddieħor kien ilu flimkien mill-pre-grade. And like, wow, it's the end of an era, like really and truly. Bdejna. musical who? Eħe, bdejna nqattaw il-breaks dejjem kollha flimkien is-sena kollha bil-qeda f'circle kbir f'nofs il-ground. It was Girl. it was very um, kif tajt. Emotional. It was emotional, it was also a bit kind of like l-allux antipatija ta' nies għaw da ċirku fih. Literalment, jisom ħajamlu is-summoning ta' demon f'nofs il-ground. But it was very Literalment. that, and it's like, Wow, I wish I could relate. Jien għazati ehm. kif tlaqt mill-Form 5, blokkajt terz tal-klassi fuq Facebook. Le, that's the opposite for me as well, like il-klikka mbatt tijaj tijaj li kont nqatta l-iktar zmin maħom, għat għanna grupp ċat attiva fejġi li najdu hey, u like my best friends to this day, wahda minnom hija Nicole, li jelna ħbib minn mindu konna fil-primarja. Cos you go way back. We, we go way back, like she's the only person who's not family who I've known for like a significant amount of time in my lifetime. Um, so yeah, u mux najt li sixth form kien zibel, ma kienx zibel, I made some good memories, I had good friends, imma I think I cherish my memories ta' dawk l-axħar tlet snin ta' sekundarja aktar than I do. Laħani, ifem, jina jmin, jina kelli dik l-esperienza fejn, you know, tħalt skola tal-knisja, sekundarja tnejt, tħalt skola tal-knisja, eh, subin biss, u kien ovvjament iż-żmien fejn bdejt niskopri li jiena kont gay. Allura, jiena minni meta kont żgħir diġà kont introvert għal Alla, ma kont inkellem lil ħadd u kont ukoll nissuppervja ħafna, speċi U mbagħad on top of that hemm il-fatt illi qed niskopri li jiena gay u Ovvjament iċ-ċajta per eċċellenza tal-klassi tas-sekondarja hija ħaħa gay. Ħaħa gay!
Granted però l-ewwel persuna li qatt għedt li jiena kont gay, except nies li ħbieb li kelli online, kien xi ħadd fil-klassi tiegħi. Shout out lil Luka jekk qed tisma' l-episodju.
Imma ħa ngħidlek, jiena nħares lura l-aħħar tliet snin tas-sekondarja eventwalment kienu ok, Form Five kont pjuttost kuntent, imma dawk l-erba' snin oħra qisni kien hemm ħafna affarijiet personali li kont qed ninnavga jiena li ma jewnewniex nieħu ħafna gost dak iż-żmien apparti l-fatt li ma nafx ħassejtni ristret ħafna f'diversi modi li ma stajtx inkun min jiena, ma ħassejtnix komdu li ngħid il ħadd ieħor li jiena gay, aktar u aktar meta waqt il-lezzjonijiet ta' reliġjon jibqgħu jħampqu dwar, you know, żwieġ u x'naf jiena bla bla bla. Allura mbagħad is-sixth form vera kien moment ta' ħelsien. A page had been turned. Verament, anka l-fatt li sempliċement stajt nilbes il-gwardarobba tiegħi stess l-iskola. L-impatt li kellha dik. To be fair, jiena ma nistax nenfasizza. Hemmhekk ukoll kelli like esperjenza opposta because um, when I left secondary school then I, I started struggling a lot with like body image

and it's like everyone's wearing the same thing and it's comfortable, I mean jiena t-tracksuit tal-iskola kienet mega slay u vera kont nħossni komda biha. Tas-sekondarja kienet slay, kont komdu fiha. Imma again, aktar meta nqabbilha mal-esperjenzi quote unquote negattivi li kelli s-sekondarja minn dak il-lat li stajt nilbes l-affarijiet tiegħi għallija personalment għamlet il-differenza mhm. kbira, imma nifhem kompletament mhm. mbagħad il-perċezzjoni li kollok mhm. inti. It got better ta' għalaj. ċertu livell ta' ugwaljanza u kollek ħadd m'għandu like ħwejjeġ aktar għal jien ħadd m'għandu ħadd m'għandu Eżatt, m'hemmx dik il-kompetizzjoni ta' min ġej b'xi ħaġa tal-Adidas whereas me I might have not necessarily afforded that so I was like but it was less about that for me and it was more about having to present

u rrid nenfasizza kemm għoġbitni. Imma mbagħad is-sentenza li tieni m'għamlet l-ebda sens anqas, so. Yeah. Anyway, inti semmejt punt vera interessanti però like minnu ħajlu dwar il-male gaze. U dik. Male gaze, G-A-Z-E, not to be confused with G-A-Y-S. Male gaze, imma fil-kas tiegħi, male gaze. Both, male gaze squared. L-omosessuali irġiel. Għaliex Avolja kien moment sabiħ fejn stajt nesplora like is-sesswalità tiegħi għall-ewwel darba. U mbagħad nirrealizza wkoll kif peress li jiena ma kelli l-ebda esperjenza f'dak il-qasam kemm kont one insecure imma wkoll kultant iddisprat speċi niftakarni like anke meta konna mmorru paċevil jew hekk għall-ewwel darba qisni dejjem nipprova nilbes biex nintoġo u jekk ħa nkunu jien naf like niġu naqa' tipsy nkun extra għall-ebda raġuni ħlief biex nipprova niġbed l-attenzjoni tas-semiegħa nibqa' nħares through and I'm like stand up! But I think everyone had that phase għax it's really weird especially meta tkun qattajt għaxar snin minn ħajtek jew ħames snin minn ħajtek ġo skola jew tal-girls biss jew tal-boys biss. There is an element of comfort I think to that because I don't know, awtomatikament jiena minn dejjem kont inħossni forsi iktar komda mal-bniet, once, ma it's such a weird progression as well because when I was in primary school I experienced bullying and I was bullied predominantly by the girls in my class għax kont fi skola imħallta fej il-maġġoranza tal-popolazzjoni tal-istudenti kienet subien. So konna jekk konna fi klassi ta' 24 kien hemm 20 boy u four girls only so konna f'minoranza so there was always the queen bee u Miss thing. eħe kienu iktar il-girls li kienu jaqbdu miegħi but then when I, when I switched an, to an all girls school kelli dik il-biża so what if I experience the same thing again but then I realized that like in general it was comforting li As someone who is attracted to men as well I didn't need to kind of feel worried about oh my god se jaħseb fuqi dal boy jekk ikolli crush fuqi jew whatever jew jekk ikolli crush fuqu jew whatever. That was still when I didn't even think about liking women, sintendi. Mhm. Imbagħad it's, it's quite a radical change li tmur ġo skola imħallta and it's like there's this kind of new dynamic that didn't necessarily exist before. Ovvjament naħseb fil-kuntest tal-iskola llum inbidlet dik għax aħna qed nitkellmu wkoll minn esperjenza fejn no one was out. Jekk inti kont tagħti ħjiel li inti ffemminat jew li inti iktar maskili minn tfajliet oħrajn jew li inti għandek taf kif dik l-attrazzjoni lejn nies tal-istess ġeneru, you were bullied, naħseb li affarijiet forsi xi ftit ftit qed jinbidlu issa u anke fil-kun tal-iskola sekondarja jkun hemm iktar openness u iktar tipo diversità fil-popolazzjoni tal-iskola. Jiena fis-sekondarja ma nafx ngħid eżatt però naħseb għandi l-impressjoni li llum il-ġurnata hemm ħafna aktar viżibbiltà f'termini ta' nies li jesprimu lilhom infushom kif jixtiequ mhm. is-sixth form. U naħseb mhm. dik ħassejta wkoll onestament meta tħalt jiena. Mhm. Speċjalment meta mela jiena sixth form minn 2015 sa 2017. U il-partner tiegħi, din naħseb ġieli semmejtu fuq il-podcast ukoll, imma il-partner tiegħi kien mar sixth form ħames snin qabli. U id-differenza fl-attitudni, fl-imġieba tan-nies hija radikali ta' taħt fuq. Fejn dak iż-żmien mela fejn meta tħart jiena, isni again ħassejtni komdu biżejjed li nkun out mill-bidu nett, sħabi wkoll, speċi kien hemm dan iċ-ċertu komunità ta' nies li avolja għad qegħdin jiskopru lilhom infushom, xorta waħda għandhom dak iċ-ċertu sens ta' identità li diġà għandhom idea ċara ta' min huma, kif jixtiequ jesprimu lilhom infushom u kif iġibu ruħhom. Mentri dak iż-żmien xorta waħda l-atmosfera kienet kompletament differenti u ħadd ma, ma konkx tara nies jilbsu na aktar eh, ngħidu eċċentriku Aha. jew naqra aktar jgħajjat jew taf inti ma Li kienx hemm dik jispikka il- kontra l-oħrajn.
Milli nista' nifhem jiena ma kienx hemm dak is-sens ta' ta' li- libertà. Isu ejja xorta ngħidu hekk.
kien kulħadd vera uniformi minkejja li mbagħad kellhom ir-libertà li kieku riedu li jesperimentaw naqra iktar bid-dehra tagħhom jew bl-espressjoni tagħhom. Iva. Jiena naħseb li hemm ukoll bżonn li nsemmu l-fenomenu tas-sixth form li hija naqa' toxic fil-kuntest ta' parties għax l-ewwel konna qed insemmu l-male gaze u li jkun hemm tibda tinbedd d-dinamika ta' forsi anke kompetizzjoni bejn il-klikek u bejn il-ħbieb ta' min ħa jgħabbi lil min u jekk ikollna party ma' kemm ħriġt nies f'dak il-party. And jiena I remember, jiena vera, jiena I was a late bloomer. in terms of like experimenting with my sexuality and going on dates and whatever. I had my first kiss kont tkun tiġa tkellimni għadi f'episodju preċedenti when I was already 17. Eħe kont sixth form. But before that I, I, I wasn't very comfortable like li kont imur party u just għadni sal-lum like jekk imur party the likelihood of it is li anke jekk kun hemm xi ħadd joġobni mhux se mmur fuqu u just naqbad nitfa' wiċċi fuq wiċċu, you know what I mean? I felt like that was so weird. Imma nħoss li kemm domt sixth form kien hemm dak il-pressure li jekk ħammorru party, it's like. Isa ħat ilħaq il-qċat li toħroġ ma eh, The peak of the party isn't even going to the party and enjoying yourself. It's the next day. No, it's the next day fej kulħadd jibda jaqsam l-istejjer ma' xruxin ta' min ħareġ ma' min u kemm l-istess persuna ħarġet ma' nis differenti. And it was so toxic. toxic and I feel that's part of the reason why I didn't really enjoy going out fil-kuntest ta' clubbing u parties u hekk because Um, now I'm, I'm enjoying Hemm it more. aspettattiva li jek inti mhux qed tagħmel Eħe, dil-ħaġa, ma eħe. tqisek anke forsi fuq livell personali Eżatt. tgħid, ok, fallejt, And like, that inti stajt tqajt id-dar. changed, that changed I think with my friends meta mort De La Salle, to be honest it changed. Eh, Mhux qed ngħidlek li ma konniex noħorġu lil in-nies tal-klikka tiegħi ma kinux joħorġu ma' nies u ma kienu imma I felt like I had a group of friends very luckily who made it very they created this environment within the group where I was able to just be myself and be who I was. Unfortunately I didn't take advantage of that as much as I could have għax kont għadni f'qo xorti ħafna u niftakar many instances where perhaps when even fid-dinamika ta' lunch time jekk kulħadd kien qed jitkellem u hekk I was perhaps not as

Xorta kont inħossha u xorta kont inkun in my head, oh my God, il-ħbieb tiegħi ħarġu jiena ma ħriġtx man-nies jew whatever. But I felt like it was a a lot more comforting. Fair enough.
Jiena mill-perspettiva tiegħi naħseb li ħafna mill-pressjoni aktar minn sħabi kienet ġejja minni fil-verità għax noħroġ ma' xi ħadd jew le huma ma kienu kienu jiġu jqawwmu. Imma just kelli dik il-pressjoni u forsi mill-insigurtajiet tiegħi innifsi li oh jekk mhux ħa noħroġ ma' xi ħadd mela x'inhu l-punt li ħriġt.
Eżatt, like x'inhu l-punt li ħriġt mid-dar. U mela, Sixth form l-ewwel nett mort junior college jiena u l-grupp ta' ħbieb li għamilt hemmhekk kienet tinvolvi il-Kirsty għax jiena hemmhekk sirt naf biha. Sir naf bija. Sir naf bija. Sir naf bija. I discovered the existence of a Kirsty. Eżat, post 2015. L-emmek fej sir naħbib u formajna dar grupp taħbib eh, konna jisna xi like disab kollox, jek mux sejr jisbal li madonna, if you know me, From back in the day, l-ewwel nett I apologise. Second of all, jekk tiftakar il-kelma ragatanga għax dak kien l-isem tal-grupp tagħna. Ragatanga.
Wara dik id-diska ta' aserehe. Aha, ehe, ehe, rebde, għax ħin minnhom jgħidu ragatanga. Thank you, thank you. Dik Jaden ħarġ bijak mhux serjus. Well, shout out to Jaden. You are very ragatanga. Verament.
U ħanejlek jiena vera nħossni grata għal dak il-grupp ta' ħbib li kelli għax again, ħassejt nirsajt nkun min jiena. you know, b'mod miftuħ u jisna Ok, fajn, kullħat kellu l-insecurities tiegħu li kienet jġilet kontrihom, imma fl-istess ħin spejx ikon ninkoraġġi xul xulxin mhm. biex nagħmlu hekk bla bla bla. Mhm. Ovvjament, you know, kifet six form isu żmien ta' tranzizzjoni u żmien fejn anka f'kuntest ta' ħbib u ħbib ġodda li qed tagħmel qed tifhem id-dinamika inti kif iġib ruħek. U qed tifhem inti min inti u actually xi tfittex fil-ħbieb jew fir-relazzjonijiet or whatever għax. So ma jfissirx li ma kienx hemm mumenti naqra tossiċi, mhux qed nippunta s-swaba lejn ħadd għax jiena wkoll kont vittma ta' ħadidi. Eżatt, kulħadd għamel xi ħaġa naqra tossika f'ħajtu. U kien hemm ċertu pettiness u bla sensati li faċilment stajna ngħaddu mingħajrhom u nħarsu lejn dak iż-żmien ngħid ehm hello. What the fuck.
Dak x'kien.
Imma le, for the most part naħseb li kien mument kien integrali ħafna l-mod kif mhm. sviluppajt. Ija, u kien important naqbel miegħek ħafna li jkollok dak il-grupp ta' ħbieb li jisu you support each other and you give each other confidence to be who you really are is really helpful and really important f'dik il-fażi li nkunu ta' meta nkunu sixth form. Għax ikonna like kemm 16, 17, And it's really nice to have people who like jekk tgħidilhom jiena nħobb it-teatru, dak li sibt jiena pereżempju fi sħabi when when we had Les Alien Nights and I auditioned, they were so supportive and everyone was kind of pushing me to do that mm-hmm, and mhm. everyone's mm-hmm. like U minix ngħid li l-ħbib li kelli San Luigi ma kinux l-istess, imma for some reason I have one friend from Saint Aloysius who I look back and I really had that dynamic with him where I felt like I could be myself, there was no judgement, konna ngħidu ċċiċati, like I had the same kind of friendship with him that I have with you now. Int qajt miegħu inti l-bieraħ lura nerv. Għalik? Matthew.
Ok.
Il-Alec m'ilniex nafu daqshekk, Matthew ilni nafu minn sixth form, that was the first time I have seen him in a really long time. Tal-kappell.
Tal-cowboy hat, yeehaw! Matthew.
Ħajkolli nitolbok dak il-kappell please. Aha.

But I decided that I didn't wanna do the resit because in general my experience at Saint Aloysius wasn't as fulfilling and satisfactory as I thought it was gonna be. Sure. It was on me għax jiena ddeċidejt li mmur hemmhekk għax marru hemm sħabi ukoll mis-sekondarja but then it, like sħabi mis-sekondarja kellhom nies li jafuhom hemmhekk diġà and I didn't necessarily feel like I always fit into that group. because that group was preconceived. Fair enough. Probably it was all in my head, ta' because like of course they, they kept me included and whatever. Le, fair enough, ma kultant I mean id-dinamika like jow memx, memx fattur jew kriterju wieħed li determina inti kif ħatinġib ma ċertu grupp jew dinamika.
I mean, if it, if it didn't hit, it didn't hit. Eżatt.
Ma jfissirx li għattor taħħom jew għattor sempliciment kwistjoni ta' dinamika. Eżatt, and then it's like, meta mort della sal, I didn't know anyone, I really had the opportunity to choose my friends. Mm -hmm. And I was very happy with the friends I chose, uh-huh.
like I, I had a good group of friends. Which as I said really helped me open up and kind of explore myself a little bit more. Ekku, Le, naqbel miegħek u jiena grat ħafna wkoll tal-fatt li kelli l-opportunità illi nfittex dawk il-ħbieb u nagħmel dawk it-tip ta' ħbieb. Anka kelli esperjenzi sbieħ, jien ma kellix teatru, imma fit-tieni sena ta' Junior College kont fl-iswarè, kienet l-ewwel darba li għamilt drag tipo pubblikament u Sfint Baby One More Time. B'dan il-leħen, inkanta dik id-diska b'dan il-leħen. U. Għalfejn, itka taħab dak il-leħen. Għax suppost kont like, kienet Alice in Wonderland. U imma xif like verżjoni eh, adattata ta' Alice in Wonderland, Evil Queen.
Xi step sister in Sage Nigġi. Anyway, il-punt u l-kelle di tarbija kontet ingarraħħa madwar il-park u vera ħad buzz. U ukoll like dak il-nisizmin fej sirt ħabib ma leja u ħafna nies oħra like. Realian! Realian!
Rea!
Realian! Realian Muscat! Wow!
Eh, eh, kien dak iż-żmien fej vera għamilt ħbib tal-ġen like fil-komunità tat-teatru, għax again ma komx tħart bit-teatru junior college għax kont qed nistudja l-lingwi imma insomma teatru għas kien A level naħseb dak iż-żmien. Intermediate. Intermediate biss imma eh, tħart ħafna aktar like f'dik it-tip ta' komunità u vera vera ħad gost. Mhm. Like, kienu koll, fejn sirna fin-nies bħal like Alex, Amy, Shout out lil Amy vera nħobbha, vera leggenda, ma nafx jekk tafhiex lil Amy Cordina imma she's Ma nafhiex.
vera leggenda, ikona u vera qalbha tajba. Għandi pipì.
Girl, dik mhix ir-reazzjoni li jistħoqqilha Amy. Dik toqgħod tisma' il-podcast. Ilni naħseb fuqha five minutes imma sorry Amy għax vera għandi pipì. Dik dik toqgħod tisma' l-podcast waqt li tnaddaf id-dar. Good. Tisma' din That is exactly dik id-demografika li rrid nolqot, lady housewives. Amazing.
Onestament, inti tagħmel pipi jew titnalqu din. Ix kemm ilna nparlaw? Għad kważi nofsija.
Well then. Nistgħu naslu l-konklużjoni?
Il-konklużjoni tiegħi hija li jiena nispera li l-esperjenza ta' sixth form tagħkom kienet waħda pożittiva fejn esperjenzajtu dawn l-affarijiet sbieħ fejn kellkom grupp ta' nies li jissapportjakom u fejn intom ħassejtukom komdi. Għaliex naħseb dik hija l-iktar parti integrali li tkun sixth form li fl-aħħar tibda tesplora lilek innifsek u qisek tiskopri xi tħobb, x'ma tħobbx, x'jogħġbok, min inti. Ekku, imma nixtieq nenfasizza wkoll illi forsi jekk xi ħadd li ma kellux din l-esperjenza jew forsi ukoll qiegħed sixth form bħalissa u mhuwiex iħoss dik is-sens ta' appartenenza ġewwa sixth form, avolja aħna konna pprivileġġjati li l-esperjenza kienet pjuttost pożittiva, it's not the end all be all għall-identità tiegħek jew għall-esperjenza. U xorta meta tmur l-università l-affarijiet ħa jinbidlu totalment. In-nies li tkun iltqajt magħhom għal sentejn sixth form the chances of them kind of still being your friends to be honest when you're in uni are not so high għax kulħadd imur imbagħad jagħmel course differenti. Sixth form issir taf ħafna nies uħud minnhom ħa jibqgħu hemm.
Il-ħbiberija tkun qawwija.
B'saħħitha biżżejjed. Oħrajn tinduna li forsi ok ma kienikx like kbira daqs kemm ħsibt, but that's also fine. Għax Eżatt. in-nies jinbidlu, in-nies Eżatt. like jikbru. So, you know, biex In-nies nagħlaq- jikbru.
In-nies jikbru. Facts with Kurt Lumbajsa. Em, I'll be here all week. Jiena biex nagħlaq xtaqt insemmi it-tlet affarijiet prinċipali li The jiġu three f'moħħi. pillars Ija, of it-tlet the sixth pilastri- form. It-tlet pilastri or horsemen of the apocalypse ta' sixth form kienu Drake Hotline Bling. Ah, Hotline Bling! Oh my god, jiena ġifri kont ġa it-tini sen università le. 2016 kienet. 2016 jiena għamilt lejl, jiena kont l-ewwel sen università.
2016 għax jiena l-email tiegħi bid-dot 16 jispiċċa. Jiena dot 17.
So, what now? Dak l-aktar pilastru. It-tieni pilastru huwa divan Turkish li huwa this is a shout out to my JC girls exclusively għax dan kien imma speċifikament iż-żmien ta' qabel like 2018 għax ma tala Dvan kien Turkish tal-ġen meta Ottoman hu posh Turkish hu they do not compare għax ir-reps ta' Dvan Not only were they cheap and they were fil inta tħares lejja. Ġdivon sufan.
Sufan Turkish. Sufan Turkish.
Sufan Turkish kien jagħmel l-aqwa reps għandoqt. Il-dak li kien jaqdik dem kien vera kien tuli u vera kien tal-ġen u dem kien jitkellem ċertu accent vera qawwi tork u jisqasitu sos Juventus, u vera baqgħet it-timbrata ġo moħħi. Juventus. Vera nħobbu. Dak it-tieni pilastru, sfortunatament nbatala, u naħseb ma jaħdem ma' Ottoman Turkish. I love capitalism. Anyway. Um, the gentrification of the Turkish food scene in Malta. U it-tielet pilastru huwa il-doggy Snapchat filter. Girl, don't even get me started fuq id-doggy Snapchat filter u l-flower crown filter, ok? Iċ-chokehold.
Iċ-chokehold, il-gorilla grip. Jiena niftakar xrajt l-ewwel iPhone tiegħi fit-tieni sena tal-sixth form tiegħi de la salle, so in the grand scheme of things fit-tielet sena sixth form tiegħi. U kif niżilt Snapchat fuq dan l-iPhone. Your life was never the same. My life was never the same. A levels memories, jiena m'għandi l-ebda memorja tal-A level ħlief selfie partikolari li ħadt waqt li kien għaddej Coachella l-Amerika and I was like oh the Coachella vibe u ħadt selfie bil-flower crown u it was the selfie of the year for me like kien il-profile picture tiegħi fuq kollox. Jien għandi dak ir-ritratt, dak tellajnieh fuq il fuq il-ħass mal-bass tiegħi bid-doggy Snapchat filter, xar offa, beta moment. You really invented volume inti. Verament. Back in the day.
Ija, u dak kont namlu dik ukoll, like dik bi protesta miż-żmien tas-sekondarja fejn like ma sajkx intawwal xar kif eh. xtaqt u bla bla bla. Granted, jien ma kontx nieħu ħsiebu six form, like dak ġas kien kont nħallih nikber. Unruly. Fuck it, we ball.
Naraw xi dak li ġara. Was it for good or for worse? Well,
for no better comment. or for worse, kienet l-espressjoni. For good or for worse. Kontet infittex.
Anyway, uh, may I be dismissed issa biex imur namel pipi. Il-bewla tajba, Iva, aħna narawkom għas-segment imis.
Imxenqin għal naqra ikel tork, rap li tinżillek għasel, it-toma tal-ħaruf, id-dub tal-qreb, mela segwu il-paġna tad-dvan fuq Facebook u ibqgħu aġġornati bl-ikel li se noħorġu. Sfortunatament issa magħluqin, jiġifieri jien u Kies iffollowjaw aħna to be honest. Imma tistgħu żżommuna fil-memorja tagħkom. Divine Terrakish, 2015 to 2017.
Għandi bżon nitfowa, bro, illum s-sejħ tan-natura kollha. Verament.
Niskuża ruħi, jiena xiena umana fl-aħħar mill-aħħar.
U. Sibtek il-jum fant, to be honest. Oħrajja. Għat maġid. Dik il-som dal fejz id-nija, dik vera random. Ma nafx. Jien għad nirrit nżid.
Jien għad nirrit nżid. Għad nirrit nżid

first of all, nishtiq. Il-lallu dak il-kostum. Craig f'qajt l-alla, Keith f'qajt l-alla, flimkien f'qajtu l-alla. Oh, the mug was beat. The mug was beat, the wigs were on, the outfits slayed and they slew, ok? Verament. Jiena l-moment favorit tiegħi minn nerv kien fl-erba' u nofs ta' filgħodu kif konna tħalna fit-taxi, ta' taxi qed jistenna. U Craig ġi ħabbat mat-tieqa bil-mikrofon jagħmlilna intervista u jaħasra miskin ta' taxi baqa' jistenna pazjentament.
Rridu nispjegaw x'kienet il-mistoqsija. Intom kemm ilkom l-aħħar li bassejtu? Imnalla ta' taxi kien barrani. Ejja ħa ngħiduha kif inhi. Jiena kif għalaqt it-tieqa wara li telaq Craig ġa staqtlu grazzi. Jena naħseb, jena naħseb dak il-taxi driver maħna esperienza crack trip, like. Sakem domna fil-karozza. Jina bdejt nint, għax jimma mill-accent ma sajx ninduna kienx. Għas ah, jien low kik kien vera mazzinu, ma kienx Malti, kien kellu xeħta ta' xi Svedis jew Norveġis. Aha.
Xaġek. Imma jina bdejt nejt istra, peress li kont għadni fil-dubju kienx Malti u le, aħna konna aħna diskutejna, aħna sajna nrekordjaw episodju tal-podcast. Dak il-taxi ride home fl-erba u nofs ta' fil-ħodu, U dal-ħin kollu kont qed naħseb bejni u bejn ruħi issa. Immaġina ta' tim qed jifhimna. Like, literalment kull ma' kull sentenza li ngħidu, iċ-ċelloli ta' moħħu jonqsu bil-bosta.
Anyway. Dak huwa l-effett li konna ħna fuq in-nies. Jami. Fil-fatt, eh, riċentament kelli konversazzjoni ma' xi ħadd fi I I just 100% needed to straight up ask them if my if having a conversation with me feels like a crack trip. They were honest did and they said need, yes.
Did you I needed eh għax of validation. Le, ma kellix bżonn il-validazzjoni, kelli bżonn nara naqra persuna esterna minn dan id-duo. A third party. A third party, okay? Eh, xieħos meta nkun qed nitkellem jien. Għax you and I are on the same level. You and I

ACs.
Il-brudatina tal-lum hija l-AC hija men għax bħalissa qed ikolli ir-rehearsal spazju kreattiv għal Nostrum. Shout out again lil Nostrum. Eħe, ħa nagħti pawż hemmhekk biex intikom ċans tmorru taqtgħu il-biljetti. Happy birthday Ben għax naħseb illum. Illum il-birthday ta' Ben. Benjamin, awguri f'għeluq snienek. Prosit tal-programm.

Damn. Anyways. That's crazy.
Um, happy birthday lil potato salad favorit tiegħi Benjamin. Anyways, eħe. Um, u insomma, u lejsi istra vera jkun kiesaħ. Grazzi tal-li segwejt il-ħasma. Dik lejsi. Eħe. Apparti ċajt imma, għax laces. Imma intollerabli men li għamdi bżon hu sweater mi għax inkella niksa. U specialment meta inti ma jkollokx lej kontroll fuq it-temperatura tal-ACs għax mod imbagħad inti like tirregolah. Tirregolah.
Imma l-ħaġija li ħafna l-ACs kollha manifatturi differenti għandhom modi differenti ta' kif ħa ifasslu r-remote. Eżatt.
Allura, l-ACs għandhom ħafna settings differenti, għandhom il-fan. Għandhom il-heat. Għandhom il-cold, għandhom id-dehumidifier. Manka l-cold, jekk inta tgħidhom 25 degrees, not all 25 degrees are the same.
Bis-sieħeb tas-sizes ta' żraben.
Eħe, man! Allura speċi, l-ewwel irrid noqgħod ninnaviga x'inhi t-temperatura perfetta għax forsi qed inħoss sħana bħalissa u mbagħad eventwalment ħa noqgħod. Forsi bħalissa qed niffriża imma eventwalment ħa noqgħod. You know what I mean? So, the struggle is real, I get it. The struggle is real. U heads up lil min beħsiebu vera jiġi jara Nostrum, ġibu xi cardigan jew qmis biex titfgħu fuqkom għaliex inkella ssiru icebergs. Dawk il-ħwejjeġ ta' meta tmorru vakanza l-Ingilterra u tixtru ħwejjeġ biex taf. Dawk adattati għal spazju kreattiv. Imma qatt ma tilbsuhom Marta.
Din hija l-opportunità tagħkom. Yes, come and slay together with us. Please ejjew waraw il-play. Jina vera eċitat. Thank you. Diġajt, like, ma jina vera eċitat. I mean, ħatara lil martek on the, on the, on the stage. Mux għu vera eċitat.
Inta ħataq bes fuqi minn fuq is-sit. So li ħat tkun. Inta ħat id-divorzjani waqt li nkun qed nagħmel xogħli. Ħabatlek text message actually. Ħallu mbagħad idoqq waqt li jkun fuq il-play. Ting! Dak ħajkun peress l-ispazju kreattiv ħajkun in the round, so jiena ġast nista' noqgħod indur ma' Tista' toqgħod tissuttali l-affarijiet.
Noqgħod indur rajk eventum li nitla' fil-palk minn ħej. At some point. Jien nkun qoddim net net net.
Eh, għalfej ħadd qoddim net net net. Għax vera rrid nqabda kanzjeta. Eh, jekk imboss bassa xogħol ma' dak li trid. Wow, hekk titrattom int il-membri tal-udjenza tiegħek. tbossilhom. Mhux lilhom qed ngħid, lilek qed ngħid. Imma inevitabbilment ħa tasal fid-direzzjoni tagħhom. Ija, m'inti għamilt għażla konxja li ħa toqgħod bil-qeda quddiem, normalment Għax toqgħod. ma- għax ma rridx nara rjus tan-nies quddiemi one u Fair. two, I mean għandi l-aħjar veduta, le. Eh, I Ta' specie sormi. nista- Ħa tkun literalment eye level. We've had this experience before meta konna membri tal-udjenza fi spazju. Marjan patattek sabiħa ħafna. Amazing.
Imma nippreferjek milli nkun fuq wara għax jisek ikollok dik l-intimità mal-membri. Eh, ara ma tinx xi gambetta għax l-intimità fimnieħrek tidħollok. Koħan ngħidek break a leg, imma onestament Maybe I keep it. Le, mel, aħjar ma tgħidli xejn break a leg, all right? Insomma, inti m'għandekx. M'għandix literalment asba għali legs to break, okay? No tears left to cry, no, legs left to break. Daqsek. Yeah, more Insomma.
or else. Jiena l-brudatina tiegħi, għax aħna suppost hekk qassamna l-brudatina, waħda fil-bidu u U waħda waħda issa. fl-aħħar. Imma aħna ġa spiċċajna nirrednu fuq xejn minflok fil-bidu. So issa jiena wasal il-mument li niqred fuq il-majonez. Mhuwiex kondument li għandu jeżisti. Tagħtinix dik il-ħarsa. Intik dik il-ħarsa, ok? Look, look, I get it, I get where you're coming from. Wow! Għax Ħantik jien dik il-ħarsa, I għax get għax it. jiena meta kont żgħira vera ma kontx nagħmlu l-majonez. Imma ngħidlek għalfejn, għax għamel ħabta missieri mal-lunch kien qed jagħmlili coleslaw kuljum. U vera bdiet iddejjaqni. U dik tkun Iwa. eħe. U dik Min tkun jagħti coleslaw bħala lunch? meta kien isajjar id-dar dak ifisser like għamilna ħabta jiena ma nafx ma kontx qed Min immur. isajjar coleslaw d-dar?
Missieri kien chef u kien jagħmel fucking coleslaw id-dar għax Ma kien jaf nafx jagħmilha, jinsab.
okay? U għalhekk sirt ma naħmlux il-majonez, imma mbagħad like ġieli tmur ġo restaurant jew McDonald's għall-mod tal-kelma u tant ikollhom għażliet li it's like qas nafsi naqbad nagħżel u l-ketchup jien verament idejjaqni. Il-ketchup vera jdejaqni b'qawwa u b'saħħa kbira.
Kollha, idejaqni l-ketchup idejaqni ħafna. Girl, issa jien imbagħad ketchup jekk ma jkunx tal-Heinz I'm quite picky. Jiena ketchup l-ideali tiegħi huwa tal-Heinz, they really hit that sweet spot, u tal-McDonald's. Issa tal-McDonald's ma nafx hux tal-Heinz.
Il-ketchup vera jdejaqni.
Vera iconic. Imma allura I'm left with like one option jekk ma jkollix aptit inkun esperimentali b'dak li ħan jiekol. Majonez.
U l-majonez men, meta jkollok il-fries with just some salt and pepper u tbillhom fil-mayo, vera jiġu tajbin. Do not at me. Jiena ħanet jak. Għaliex l-alternattiva tiegħek hija l-HP sauce. Għandna it-tjubija tal-brown sauce disponibbli fil-pajjiż. Il-brown sauce tiegħek, il-brown sauce għadtlek l-aħħar darba jiena, ma nagħmilx għalih. I mean dik il-fatt li għandu togħma ta' vinegar daqshekk qawwija, mhijiex neċessarjament my fav. Ma qed sabit min hawn. ah, Jiena adventure. sodisfatta bil-majonez, grazzi għall-erwieħ. Gawdi il-majonez.
Anka il-majonez men tista' tużah flok butir jekk tu ħanajdlek simple. Iw, ma Simple.
stajċ.
Ija, ftini ċans nispiċċa men. No. Mitini ċans nispiċċa toast Ma men. ħaqekx tispiċċa. Bil-majonez un badġa slices of fresh tomato, salt and pepper fil-wirċ u għidli xinti tiekol. men. Verament xtaqt li inti ma ħallejt, ma- nixtieq li ma ħallejtekx Bro, għax it got worse. We've been through this before. Inti għandek tastes fl-ikel li huma verament min ma jħobbx il-mortadella, min ma jħobbx il-pistaċċi. Il-mortadella sirt napprezza ħafna. Well then!
Anka l-banuffi wara li għamiltlu slander li ma bħalu meta temmajtulek kiltu. And you know what the gag is? Illi jiena mbagħad il-majonez vera jogħġobni f'kuntest ta' deviled eggs. Dak vera tajjeb. Iġifiri inti tħobb id-deviled eggs fej for context. Għax hemmhekk, ok, listen, il-majonez x'inhu?
Il-majonez huwa żejt u bajt.
Fil-verità, jiena meta tnikol chips, it-toma tal-bajt ma tantx. Girl, il-majonez m'għandux toma ta' bajt either way. Naf li m'għandux toma ta' bajt.
Mela allura toqgħodx tuża dik bħala skuża. Fil-kuntest imbagħad ta' aktar bajt, It-togħma ħa toħroġ aħjar, so f'dak il-kuntest nista' nkawdih aħjar. So what you're saying is you like seasoning your eggs with more eggs. Yes.
And I stand by that statement għax il-bajt huwa Bil-bajt.
Bil-bajt.
I love bajt. Grazzi tal-li segwejtu l-ħasma l-bas. Il-bajt mal-bajt. Eh, u l-bajt it-tajjeb. Iva,
jina mbagħad inħobb nagħmel dik il-ħniżrija fejn in-nies iħaltu l-ketchup u l-majonez u jagħmlu l-burger. Dik hija xi ħaġa li vera dardarni. Mela il-fatt li il-fatt li jeżisti like tista' tixtri tal-Heinz mayo ketchup hija xi ħaġa li onestament like thinking about it makes me feel nauseous. Lili taf x'jdajdarni? Il-fatt li l-Heinz ibigħu just mayonez normali. So what now? Int taf x'jdajdarni lili? Il-preżenza tiegħek quddiemi bħalissa. And yet here we are. Insomma, mayonnaise is not a real condiment. Mayonnaise is there to stay, bitch. Mayonnaise inħoloq mill-gvern bħala social experiment. Li irnexxa. I don't think so. I think so. Well, onestament irnexxa on the grand scheme of things, għal kulħadd iffissat bil-majonez ħliefi for some reason. Literalment.
Like, I'm not winning this war. Good. Zik ta' mayonnaise, no. Din għal mayonnaise. Ara, int taħseb fuq il-mustarda. No.
Int biss.
Jena, għallok, honey mustard per eżempju, a sauce that has mustard in it, fine. Imma mustard waħdu. Il-mustard waħdu għandu toma ta' kima għalija, u najt l-istess dwar il-wasabi, they have a very particular taste li ma toġobnix, I can't. I love it, għax dik it-toma ta' kimika, like dik it-toma vera pikkanti. Imma it's not like a pleasant spice, it's this kind of, it's, it's, it, it tastes fake to me. ħafna mustard differenti. Ma nafx jina ma toġobnix. Le, fair enough. I mean, I, I'm, I'm more eager, more ready and accepting li naqbel mhm. miegħek fuq dan il-punt mill fuq tal-majonez. Għax il-mustarda nista' nifhem ukoll like mhux għal kulħadd naqa' spices żejjed jew forsi toma naqa' Mhux ħabba l-spice id-dejaqni, il-flavor anka l-wasabi, it's like Ma togħġobnix it-togħma straight up. Wasabi ukoll like diffiċli nikkalkola meta mmur nieħu sushi kemm ikun qawwi ta' għax kulħadd għandu wasabi ah, differenti. Minn allura like impoġġi ftit żejra, kultant għam like this ain't shit, u mbagħad impoġġi like ftit żejra aktar f'daqqa waħda like ħalqi jisplodi, inħossu ħireġ minn nieħri naqa. Naqa. Naqa. Imma le, jina ġbun it-tnejja. Għax ma nafx dik it-toma kimika fra ta' xofni. Għavra kull mumma lajk xiex mustarda zerrija. U anka l-wasab. U wasabi zerrija.
Le, eżatt. Slej. Ma nafx għalfej għandhom dik it-toma. Ma nafx, jina personalment. Ma nafx, mother nature was onto something. Let her cook. Ma tantx iġbuni jena, Miss Mother Nature. U mbagħad taf x'inhu antropogeniku maħluq mill-bnedmin u għamel ċuċata majonez. Għax il-ketchup hija xi ħaġa 100% naturali. Imma mhux qed nitkellmu fuq il-ketchup. Ketchup, a sauce made out of 90% sugar, 1% tomato, l-pija question mark. Mina l tajja, għax l Le, men, vera ħażin. U jiena taf xi dar darni l-iktar men. I think I started progressively hating ketchup more and more meta skoprejt li l-Franċiżi jużawh bħala pasta sus. Because ketchup is sweet. Why would you eat sweet pasta? Listen, il-Franċiżi Għandhom dil-ħaġa jgħidulhom French tacos, li litteralment huma wraps mimlijin biċ-chips u n-nuggets. Jiġifieri, eww, probabbli l-majonez ukoll. Jiġifieri aħna m'aħniex ħa nużaw il-Franza bħala xempju u jew bħala punt ta' referenza għall-kċina. Hemm ħafna nies bojod madwar l-Ewropa li jużaw il-ketchup bħala pasta sauce u hija xi ħaġa li tqabbadni, il-gag reflex jibda jsir Hekk. I think we can agree on that. U taf x'ukoll, irrid nara l-opinjoni tiegħek. Min isajjar l-għaġin bil-kunserva? Jiddependi għax f'ħafna riċetti Maltin il-kunserva biex iżżid dak in-naqgħa ħlewwa hija actually parti mir-riċetta. I can see it. Imma tagħmel esklussivament? Imma mhux li tkun le, le, le. What are we doing? Le, le.
Madon, dik Le. it-tom, għax il-konserv, like, il-konserva minnu fl-isem. Cons- It's a conserve, like, Allura it's very pjuttost konċentrat.
eżatt dik hi. So, ma doffi, like, kif ħan nissaporti dik il-ħlewwa kollha? Le, You know?
it's a no from me. Ftit żejra nista' nifhimha, imma jekk taqqada jien mal-passata jew mal Eżatt. whatever. Imma waħedha le. Ah, ah. Le.
Anyway, I'm glad we agree on one thing. One single thing.
F-17 l-episodju il-ħakna ximkien. Il-konserva.
Eħe. That was the culmination.
We ate with conserva, I have to say. Conserva. Jina minn tħabta vera ma kienieċ toġob. Like, ma nafx għalfej, ma l-konċett taħħa kien vera strampa lija. Umbad darba, umbad darba morna ntinna n għamlet il-panini għamlet xi party. Għamlet il-panini bil-konserva u s-salami. U Sepp kilt tatik waħda- solat, to be honest. Kienet- Kilt waħda u vera kienet slej, u minn But dakinhar you were like, hmm, I she's was a onto something. convert, aha.
Sorry, tfewa. Insomma, em, nisperaw li ħattu pjaċir tisimgħu din il-konverzazzjoni dwar kollox u dwar xejn f'daqqa. Nispera illi wara li tisimgħu din il- dan il-poddata tmorru tiklu ftira tajba b'naqa' Bil-konserva. konserva. U aħna. Żejt u bżarma meħ, that's all you need. Ekku. U aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal aktar diskussjonijiet li jitkellmu fuq kollox u fuq xejn fl-istess ħin.